Göwün allap gyzyl ýaly öýdönmez bahasy teňňe däl köpük ekeni. Ylgap gelip saçagymdan iýenleň işiň çyksa güni aýdaý diýenleň nan iýýänçä şo meleňe goýanlaň dili boş zady çepe ekeni. Käte at tananyňa edersiň puşman, Düýnki dost diýenleň çykyp dur duşman. Sizde bolýamy şeýleräk duşýan, Asyl gazanmyza gapak ekenýä. Men näme, özüm taýynlanmaly birazajyk, gatywurmaň. Vampir. Taýyndan pes. Myratjan janyň sag bolsun Myratjan menä bara ýöne ol neme etýänini bir haýyş etdireni aýtýan boldy bolmasa mende hiç nemelik ýok brat iki dünýäň abat bolsun jana mege goş gülüň zadyňy neme etýän ondan arkaýyn neme et ol ýöne her gülüň öz ysy bar ýara her molla öz bilenini okar diýansoň Halk söýýä seni Myrat. Şol bilýäň Myratjan.

Men durmuşdan kän ýadadym, Garyp bolsaň boýnuň egri. Biz bir zat etsek ýalňyşdyr, Atajan aga, sen bir zat etseň dogry. Durmuş adalatly zatdyr, senden aşa kynam bolsa, dünýäde adam bolmazdy. Adalat adama galsa. Özgäň sözi bildirenok, söýenlerim ýakar meni, Näçe gaýgy-dert bar bolsa, gözläp-idäp tapar meni. Nebsim baý bol diýen wagty, Öz özümi oda salýan. Ähli zadyň düýşdügini soň oturyp ýada salýan diýýä. Orlaý, kimden kimden ejiz, kimden ökde, ony bir gün ilim aýdar diýýär. Näme Myratjan, bolýar diýýän. Ilim bolmasa, aýym-günüm dogmasyn. Ýok, menem Hajyýaly Mämmedow däl-de, ýaňky dogrulary aýtmak gowy zat. Köpçülikde çykýar. Ýöne sen gijjek Sen inta gijizek zat diýäda welin türkler näme diýär gijizek diýäniň bara öňünde durup gör bersin eliňe bir çaga diýära şoňky ýaly. Myrat. Bolay. Saglyk Myrat bolsun. nirde oturýaň özüň türküň Myrat? Bodrumdam men. Ha, Bodrumda. Myrat batyň men Stambulda laý welin.

Yo näme gata meňki zyňylanok. At men otyň. Ýörite gatat diýen sen. Ýörite gatatam o gyz özi gaty. Şortik lotyna üstüme kurtka olman sowuk eken ha.

Zero. Kız. Men öz pikirimi aýdaýynmy? Melek. Aýt aýt. Şun ýaly wampir bar, ýaňky ýene oglanlar bar. Şeýle Melek. bezil berip oturýarlar gijesini gündiz edip bilýäňmi? O taýda baledede Hmm. oturanlar bar ýene. Ynha. Şulara sag bolsun aýtmalar. Hal o jaýdan geldim men. Görünme. Böyle açam görmeyin. Sesiň Näme ýaňlanmasyn, diýjek bolýan? näme Ýagty ýaňlanmasyn. nämelik bar bolsa, näme etmeli, düzediş bermeli, gowy, ýakymly bolmaly, näme-de. Näme hoşsöz ýylan hininden çykarypdyr näme sen tä kiçik gelýäň indi özüň taýynla zat diýip birine äsgermezçilik etmezler bu sungat işi ýöne iş dälda indi akyl paýa satýan ýaly dälda inim sungat bu biriniň sungaty şuny wampir basarmasada ýüreginden çykaryp okaýarmy saňa Atajan ýöri Saňa towara saýgysy seni bilýäňmi? görüp gelen bolaýmasa ýogsam a meň maýerymda Ýo, atajan meni ýok görüp bolýamy. görmäno, m- meni Bilmek ýigrimi müň ýeter. adam tanaýaho. Ýok Meni bilen bilýänok. Sag bol bilýändir. Men Ferozjyň özüm ömrüň görkeznok bolsun. üçin ýaşamok özüm soňam bara. Men goşgyny hem şu gürleýiş gürläp oturşym ýaly okaýan bilýäňmi Melek. Ýok men bilýän men sen şuntana mellala Myrat. Şuntana o geçen o iki müň ýigrimi ikidemi nämeden bäri okaýan men goşgy. Ýok seni men şuntana mellala. Myrat. Hä. Açyk süýş men mele göreýin. Ony. Syryndan ýatyr o. Ýatyram ony alýan padarkalaryny görýäňmi? Ýatan adama gowy diş ýeter etany. Gujagyňda ekileýin bir salym başym sypap hüwdi aýdyp bereze Mähriň ýaly mähir gözläp ýadadym maňa çagalygymy gaýdyp bereze Boldy. Garaz otyr. Garaz otyr. Gyzy bada welin ara beýni ýok diýerin. Da başga nähili boldy diýsene Melek. Hı. Indi bir goşgy däl, üç goşgy däl, bäş goşgy däl bu bara indi. Okaýanam meselem ýadymdakylaram başga goşgy bilen garyşdyrýan. Eje bolsa kakany goşup otyryn, kaka bolsa durmuşy goşup otyryn, garyma syn etýän. Saňa ömür bersin ol beýik Taňrym, çagalygym geçip gidipdir ogryn, aglap, aglap sogar ýaly aňrym, maňa çagalygymy gaýdyp ber eje. Çaga wagtym alardym men geregmi indi durmuş menden alýa geregini her gün iýer ýaly tamdyr çöregiňi maňa çagalygymy gaýdyp bereje sensiz kyn eken durmuşyň ýoly görseň degre daşym göripden noly aglasam ýanyňda ejizlär ýaly maňa çagalygymy gaýdyp bereje Başym sypap hüwdi aýdyp berejedi. Birje gezek ýylgyrsana ejemjan, gussa batyp öz özüňi gynama, ýylgyrsana, ýylgyrmana sebäp kän hasrat çekip öz özüňi gynama. Sen ýylgyrsaň dünýäm bolar ýaz ýaly agras gülkiň bir jadyly saz ýaly, öňki çeken hasratlaň az ýaly hasrat çekip öz özüňi gynama. Hasrat çekip köýdürme gül ömrüňi, Duşsa duşy bersin durmuş öwrümi. Ýykmasana, ýykmaý-da güllen näzik göwnüňi, Oýa batyp öz-özüň gynama. Öwütleriň örküm saýyp özüme, Seniň waspyň saldym aýdym-sazyma. Mähribanym haýpyň gelsin özüňe, Hasrat çekip öz-özüň gynama. Diýýär. Ebet, hemmä salam berdik, ebtine bakman Iste çopan bolsun, iste beg bolsun, meni ilim bilen deň edip saklan, ýene-de kakamyň jany sag bolsun. E, Jera, Jero, haýsy goşgy gerek saňa? Men saňa Şu WhatsApp'dan el sallasana maňa. Özel ýazgy ugrady. Sen aýdyp beräý. Sen WhatsApp'dan el sallaý. WhatsApp'dan el sallaý. Näme millete bildirjek bolýaňmy aramyzda ilişki bardygyny düşünemok. Howwa, söýüşip ýörämiz şo taýda ýatyp. Ana, gözleriň gijäni ýaradan ýaly, jemalyň gündizi döreden ýaly, säheriň dogşuna sereden ýaly, güljemalyň gunçasyny açypdyr, Meň jerenim hemme gyzdan ajapdyr. Döräňde döräpsiň mähir söýgüden, Edebiň owadan, gülli öýmeden. Söýgümi soldurman, ajap duýgudan, Yzy ýatmasyn. Ýa-me diýýär, Kalbyma güýç berýän mährem gujakdyr, Meň jerenim hemme gyzdan ajapdyr. Sagat bolmuş dört, Goş gitse ýaňlaý jeren.